so tey we talk and go reach some place wey time don reach now make we throway tori for una for palava pidgin una go hear now una go hear big time pidgin wey guy go blow am for una una say una go enjoy the thing una go enjoy am yes asalot gayel

The thing happen na for that side for Borne dis for Catholic church for Borne dis. People dey no know wetin happen so take am reach now they never make autopsy that mean say make that scientific research work for see am say wetin happen wetin happen before the remedy collapse and the remedy the quarrel for Catholic church for that side for Born Again East for village. As we tell una so, Reme Idai body, e dey from Kininkini, Warapita wey dey don put am, dey dey wait na only time, say make the family e do all the program before they move Reme e body, before they dey carry am go say they wan go for that side, go put am for that place wey they dey call am say burial. So anytime if the information come wey carry reach we, we go give una, make una know say some Reme e collapse for that side for Catholic church for Borne Dis for Douala and the Reme Ikwara for hospital where they call us Saint Jean de Dieu. Voilà, na so the thing it happen. Chief them rape some girl for Bonamusadi. Uh huh. The people for that side for Bonamusadi, what it happen? Oh, now that thing where they call am say les voleurs coagulés. That means say they get coagulation for their arena. Now that kind of people where they see some girl they pass, they say, hey.

Police dem dey go dem dey do investigation for know wetin really happen, wada na who dem be dey for dat place, na who dem be be dat pipo dem wey dey catch dat girl rape am, wada dey dey do na wetin chook am sotey dey kill am again. Di tin don begin pass place o, insecurity for Douala e dey turn na papa um my pipo dem na pawpaw helele.

E don work for some television for Douala, e dey work for some one two for Yaoundé, some radio. E don turn now na very violent activist wey the thing dem wey dey publish am now if you look im Facebook uh, page you say you go confirm am. All people dem wey dey dey grow the country, e don publish all information about them, their pikin dem, their house dem, their hotel, anything wey concern them, e dey publish am. Michelle Ngachu now e no know no know play wey e dey whether michelle ngachu dey na cameroon or michelle ngachu dey na senegal or e dey na nigeria or e dey na outside they all the same they dey find me police and gendarme dem they don send book for outside they dey find me they say sometimes e dey for outside for bafusam or e dey for here for duala they dey find me they no dey get am e dey only publish do tiktok live dem do facebook live dem talk thing about the government wey no dey waka talk am condemn na e that

But the truth na say Eskem Ishengachubi ask him woman authorization before he dey publish other information before he dey do wetin he dey do actually now I doubt I doubt say Mishengachu ask authorization for a woman so when they catch woman now they think say na because they don catch woman wey go comot I doubt say na the best solution that ah make we dey look how the thing go pass Mishengachu don send message for a woman say courage for you stay strong no make dem no make dem no think say they don they don do anything say na big error that way they do am for can catch you but make you stay strong no nothing no go happen i dey i dey for una i dey bless una i dey protect una god go protect una i dey for the battle i dey continue i dey still continue for public thing dem

They dey panic say na who dey really give e this information concerning wa hotel wa ma hotel wa bilam na who give information na who give information concerning ma plantation na who give information concerning ma banga farm ma plantain farm ma banana farm na who give information concerning the school wey my pikin dey dey go na the thing wey e pass that. Woman dey complain. The woman dey complain better better complain e talk say wetin e say anytime wey e get belle

He no go climb table with the woman. The woman go she don so tey the woman skin dey scratch, e dey scratch, e dey scratch. Thank give the woman till wey the woman want am no. The man no want am again. The woman dey complain, dey complain. That way he for one baby wey wey miscarry, belle comot, the man turn back na five man. That way finish born, the man turn back na five man. So na which kind of man this? Wey You dey hate woman tie wey dey with belle, you like it tie wey no dey with belle. But if you no want am say make the woman carry belle, use condom no. If you no want chop, you, you, bonbon dey dey so e dey sweet if you suck am empty, yes. But you must know too say if you wan begin suck down bonbon wey you wan begin suck am wey you know the consequences dem dey. But now if you want soak am for where you want soak am so that me the momo, the red thing wey dey for the momo no tight for your mouth, you must put rapun for there for say make you suck am. Na so the thing dey happen. So una una dey suck bonbon, una no dey put rapun for inside, una know say palava and biok e fit enter for the matter. And when biok don enter, No need for you for come begin talk say eh eh eh that job don enter I no like me that woman eh wey you dey with belle I no like it he dey always speak pia pia pia he dey do so pia pia pia I no like it woman carry belle na because you clear for his skin no massa. In sports, Nigeria win African Nations Cup. yes na for that side for Morocco wey dey think pass Nigeria dey start play final against Morocco. Morocco begin for win their first African Nations Cup o. Oh. Nigeria bin don win am nine times. Na dem that dey enter for play the ball. Pam pam pam pam pam pam. Dambada sense. Morocco. Cha cha cha cha cha cha. Pam. Aya. Morocco one goal. I see Morocco now one goal. Dey think the goal, dey replay the goal, the goal, the goal, the goal, country man and country woman. Dey think the goal, the goal, the goal, the continue. Na in that again, uh, ba ba pam, number two. Dey think the goal, the goal, the goal. All man na dey think say dey so how we dey think the goal for the way wey dey think wrong o. Morocco, e don already win that the AFCON. Na for no think say, na for forget say Nigeria no be na play.

Bam! Nigeria score number three. Number three goal. Na so Morocco player dem dey begin cry. Whoa, whoa, whoa, Allahu Akbar, oh, oh, oh, God is great, God is great. They cry, they cry, countryman, countrywoman. May that cry, e no help any situation because Nigeria we don already win am. So Nigeria don win African Nations Cup for number ten time. For the Africa no, Nigeria get it no, na dem be champion, no nothing, no shaking. For Palava Ndamba for woman no, na Nigeria, Nigeria dey na for top top top top. Yes, na dem be the number uno, number one, number one one one na Nigeria when they talk woman football for Africa.

for presidential election wey dey take place for october we think say na play na play na so mr dr egbo egbe he take microphone he start dey announce the name dem he dey call name he call names dem call names dem so tey he say out of the eighty-three people the way they can put their candidacy na only thirteen people dem he think say he go call am so tey he call come to him own name Child name of Finn come to im name no comot. Dey call all her name dey so tey dey call am finish, dey no call come to im name for dey. Na anger that way wan see am. People don vex. Supporter dey for come to don vex. Dey don talk plenty plenty kind grammar, talk plenty plenty kind thing dem. Na so the master don go before before the party wey put come to like their candidate, they dey call am say money dem. Money dem now, he don talk say wetin, say they go carry the matter, e go for constitutional council. So na for constitutional council wey we dey wait am for see how the matter go take place today.

Anything wey happen, make we know say na so e dey and then we know say the rest of the opposition leaders dem dey fit put their hand together for support candidacy for Akere Muna. Na so the thing dey because Akere Muna be one of the most vital and very serious candidate for the election wey e show say dey fit support e so if the other one dey no comot, Make una support Akeremuna. Na my own tori that way. Dem help